Tad, deuet eo an eur. Ro gloar d'az mab evit ma roio da vab gloar dit-te. Hervez ar galloud ac'h eus roet dezhañ war bep korf, ma roio ar vuhez peurbadus da holl gement ac'h eus roet dezhañ. Hogen, houmañ eo ar vuhez peurbadus ma c'anavezin ac'hanout-te ar gwir Doue n'eus nemetañ hag an hini ac'h eus kaset, Jezuz-Krist. Me 'm eus roet gloar dit war an douar, peurc'hraet em eus al labour az poa roet din d'ober. Ha te bremañ, ro gloar din, tad, ez-kichen gant ar c'hloar-se am boa ez-kichen a-raok d'ar bed dont da vezañ. Diskouezet em eus splann da anv d'an dud ac'h eus roet din eus a-douez ar bed. Dit e oagn, ha din-me ac'h eus roet anezho. ha da lavar te o deus miret bremañ e c'houzogn e teu diganit kement ac'h eus roet din hag ar c'homzoù ac'h eus roet din am eus roet dezho ha degemeret o deus anezho hag anavezet o deus evit gwir ez on deuet ac'hanout ha kredet o deus ez on bet kaset ganit pediñ a ran evito ne bedan ket evit ar bed met evit ar re ac'h eus roet din dre ma'z int dit-te Holl gement a zo din a zo dit-te, ha kement a zo dit a zo din-me hag enno e kavan gloar. N'emaon mui ken er bed, hini avat a zo er bed e-pad ma'z an etrezek un noz. Tad santel, muioc'h anezho ez anv. Ar re-se ac'h eus roet din evit ma vezin unan eveldomp. Bet on ganto e viren anezho ez anv. Ar re-se ac'h eus bet roet din O miret em eus ha n'eus bet kollet hini ebet anezho, nemet mab ar goolidigezh, evit ma vije sevenet ar skritur. Ha bremañ ez an etrezek ennout, hag an traoù-se a lavaran tra m'emaon c'hoazh er bed, evit m'o devo enno ma levenez-me, ma levenez leun. Roet em eus dezho da gomz, Hag ar bed en deus o c'haset dre n'int ket eus ar bed evel n'edont ket ma-unan eus ar bed. Ne c'houlennan ket diganit o zennañ eus ar bed, met o diwall diouzh an droug. N'int ket eus ar bed evel n'edont ket ma-unan eus ar bed. Santelañ anezho er wirionez, da lavar-te eo ar wirionez. Evel ma'c'h eus ma c'haset er bed, me ivez am eus o c'haset er bed. Hag evito en em santelan ma-unan evit ma vezin int ivez santelaet er wirionez. Hogen n'eo ket evito hepken e pedan, met ivez evit ar re a gredo ennon diwar o lavar, evit ma vezin holl-unan, evel m'emañ oute ma Zad ennon ha me ennout, evit ma vezin int ivez unan ennomp, ha ma kredo ar bed eo te ac'h eus ma c'haset. Ar c'hloar ac'h eus roet din am eus roet dezhañ, evit ma vezin unan evel ma'z omp-ni unan. Me enno ha te ennon, evit ma teuin da vezañ peurunan, ha ma anavezo ar bed eo te ac'h eus ma c'haset, hag e karez anezho evel ma'c'h eus karet ac'hanon. Tad, ar re ac'h eus roet din, e fell din ma vezin ganin, int ivez, el lec'h ma vezin-me, evit ma welin ma gloar an hini ac'h eus roet din, rak ma c'haret ac'h eus a-ziàr-dro krouidigezh ar bed. Tad reizh, ar bed n'en deus ket da anavezet. me avat am eus da anavezet hag ar re-mañ o deus anavezet eo te ac'h eus marc'haset hag o lakaet em eus da anaout da anv hag e rin c'hoazh ma vo enno ar garantez ac'h eus marc'haret ganti ha ma vin me ennañ.
Triwec'hvet pennad. O vezañ komzet evel-se ez eas Jezuz gant e ziskibien en tu all d'ar froud, ar C'hedron, d'ul lec'h ma oa ul liorzh ma'z antreas enni, eñ hag e ziskibien. Judas ivez, an hini a werzhe anezhañ, a anaveze al lec'h, rak alies e oa deuet Jezuz di gant e ziskibien. Judas eta o vezañ kemeret gantañ ar gortenn ha gwarded a-berzh an arc'hveleien hag ar Farizianed a zeuas di gant leternioù, torchadoù gouloù hag armoù. Jezuz eta, o c'houzout kement a c'hoarvezfe gantañ, a yeas etrezek enno hag a lavaras dezho, Piv a glaskit? Hag int a respontas dezhañ, Jezuz an Nazaredat. Eñ a lavaras, Me eo. Judas ivez, an hini a werzhe anezhañ, a oa ganto. Kerkent m'en devoa lavaret dezho me eo, e souzjont hag e kouezhjont d'an douar. Ha nevez eta e c'houlennas outo, Piv a glaskit? Hag int a lavaras, Jezuz an Nazaredat. Lavaret em eus deoc'h, a respontas Jezuz, me eo. Mar deo me a glaskit, lezit ar re-mañ da vont kuit. ha kement-se evit ma teufe da wir ar gomz bet lavaret gantañ eus ar re ac'h eus roet din n'em eus kollet hini ebet neuze simon per hag a oa gantañ ur c'hleze en tennas hag a skoas gant mevel ar beleg-meur hag a droc'has dezhañ e skouarn dehoù ar mevel-se a oa mall-kozh e anv met jezuz a lavaras da Ber laka da gleze en e c'houin ar c'haliariad en deus an tad roet din daoust ha ne vint ket anezhañ Neuze ar gourtenn an ofisour ha mevelien ar Yuzevien a grogas e Jezuz hag e liammas. Hegas a rejont da gentañ da di Anna, a oa tad-kaer da Gaifas, beleg meur a bloaz-se. Kaifas a oa an hini en devoa roet an ali-se d'ar Yuzevien. Gwelloc'h eo e varvfe un den hepken evit ar bobl. Hogen Simon Per hag un diskibl all a heulie Jezuz an diskib-se anavezet gant ar beleg-meur a yeas tre gant jezuz e porzh ar beleg-meur met Per a oa chomet er-maez e-tal an nor mont a reas neuze an diskibl all-se hag a oa anavezet gant ar beleg-meur da gomz ouzh ar borzhierez hag e reas da Ber mont e-barzh. Neuze ar vatezh-se, ar borzhierez, a lavaras da Ber ha n'out ket-te ivez unan eus diskibien an den-se? N'edon ket, emezañ. Eno edo ar servijerien hag ar warded o tommañ ouzh an tanregezh o devoa enaouet ha rak yen e oa an amzer ha ganto edo Pêr ivez o tommañ. Ar beleg-meur a reas eta goulenn ouzh Jezuz diwar-benn e ziskibien hag e gelennadurezh. Respont a reas Jezuz dezhañ Dirak an holl em eus komzet d'ar bed. Bepred em eus kelennet er sinagogenn hag en templ e-lec'h m'en em vod an holl Yuzevien hag e kuzh n'em eus lavaret netra. Perak e rez goulenn ouzhin? Goulenn digant ar re o deus klevet ma c'homzoù. Gwell, ar re-se a oar petra am eus lavaret. Evel m'en devoa komzet evel-se unan eus ar vevelien hag a oa enno a roas ur fasad da Jezuz, en ul lavarout, Evel-se a respontez d'ar beleg-meur? Jezuz a respontas dezhañ, Ma 'm eus komzet fall, diskouez petra zo fall em c'homzoù. Met mar am eus komzet mat, perak e skoez ganin? Neuze Anna a gasas anezhañ er red da Gaifaz ar beleg-meur. Eno avat edo Pêr o tommañ ma lavarjont dezhañ ha n'out ket te ivez unan eus e ziskibien? Nac'hañ a reas da lavarout, N'on ket. Unan eus mevelien ar beleg-meur, kar d'an hini en devoa Pêr troc'het dezhañ e skouarn, a lavaras dezhañ ha n'em eus ket da welet e liorzh gantañ. Ha Pêr da nac'hañ adarre, ha raktal e kanas ur c'hilhog. Neuze e kas Jón Jezuz eus ti Kaifas d'ar pretordi. Ar beure e oa. Hini avat ne chom ket e-barzh ar pretordi evit ma na vijent ket saotret ha ma c'helljent debriñ ar Pask. Pilat eta a zeuas er-maez davetañ hag a lavaras Petra a damaillit d'an den-mañ? Respont a rejont dezhañ Mar ne vije ket emañ un torfedour n'hor bije ket e lakaet etre da zaouarn. Ha Pilat da lavarout dezhañ Kemeret eñ c'hwi hoc'h-unan ha barnit eñ hervez ho lezenn. Ar Yuzevien a lavaras dezhañ N'hon eus ket ar gwir da gas un den d'ar marv. Hag evel-se, evit ma teuje da wir ar gomz en devoa lavaret Jezuz da verkañ dre beseurt marv e tlee mervel. Neuze e tistroas Pilat e diabarzh ar pretordi. Gervel a reas Jezuz hag e lavaras dezhañ Ha te eo roue ar Yuzevien? Respont a reas Jezuz Hag ac'hanout da-unan e lavarez se. Pereoù all o deus en lavaret dit diwar ma fenn? Daoust ha yuzev on-me? a respontas Pilat. Da bobl hag an arc'hveleien o deus da lakaet etre ma daouarn. Petra ac'h eus graet? Ha Jezuz da respont, Ma rouantelezh n'eo ket eus ar bed-mañ. Ma vije ma rouantelezh eus ar bed-mañ o divije stourmet ma servijerien evit mirout na vijen lakaet etre daouarn ar Yuzevien. Hogen ma rouantelezh n'eo ket ac'han. Neuze e lavaras Pilat dezhañ, Roue out eta? Evel ma lavarez, a respontas Jezuz, Roue on. Evit kement-se ez on bet ganet, hag evit kement-se ez on deuet er bed, evit reiñ testeni d'ar wirionez. An neb a zo mab ar wirionez a selaou ma mouezh. Pilat a lavaras dezhañ, Petra eo ar wirionez? Ha goude bezañ lavaret-se ez eas er-maez adarre da gaout ar Yuzevien hag e lavaras dezho, Me ne gavan abeg ebet ennañ. Peogwir emañ ar c'hiz ganeoc'h e laoskfen deoc'h gant ar Pask ur prizoniad bennak. Daoust hag e fell deoc'h e laoskfen ganeoc'h roue ar Yuzevien? Neuze en em lakjont a-nevez da grial ha da lavarout, Nann, ket emañ.

tostaat a raint outañ hag e lavarent salud roue ar yuzevien hag e tistagent palvadoù gantañ mont a reas pilat er-maez ur wech c'hoazh hag e lavaras dezhañ setu un degas arc'hant deoc'h er-maez evit ma ouezfot ne gavan abeg ebet ennañ neuze e teuas Jezuz er-maez gant ar gurunenn spern war e benn hag ur vantell ruz-mouk hag e lavaras dezhañ Echu eo amañ. Setu an den. Met ouzh e welout an arvellenn hag ar vevelien a grias o lavarout Ouzh ar groaz! Ouzh ar groaz! Pilat a lavaras dezho Kemerit eñ hoc'h-unan ha stagit eñ ouzh ar groaz, rak evit hon-me ne gavan abeg ebet ennañ. Ar Yuzevien a respontas dezhañ, Ul lezenn hon eus, hag hervez al lezenn-se e tle mervel, rak da Vab Doue eo en em dremenet. Pa glevas Pilat ar gomz-se en devoa spont muioc'h c'hoazh. Mont a reas adarre e-barzh ar pretordi hag e c'houlennas ouzh Jezuz, a-belec'h out-te? Met Jezuz ne respontas netra dezhañ. Pilat eta a lavaras dezhañ, Ne respont ket din, ha n'ouzout ket em eus galloud da'z lezel da vont ha galloud da stagañ ac'hanout ouzh ar groaz? Respont a reas Jezuz, N'az pije warnon galloud ebet, mar ne vije ket bet roet dit eus an nec'h. rak-se an hini en deus droukroet ac'hanon en deus brasoc'h pec'hed egedout. Diwar neuze e klaske Pilat an tu d'e zieubiñ, met ar Yuzevien a grias o lavarout Mar laoskez hemañ da vont, n'out ket mignon da Gezard, rak kement hini en em dremen d'ar roue en em sav a-enep da Gezard. Pilat neuze, o klevout ar c'homzoù-se, a zegasas Jezuz er-maez hag a azezas war e gadorn-varn, e-lec'h an Noetelitos Troton, ar pavezadur, en hebreg Gabaza. Deiz ar ragaozadur ar Pask e oa, war dor kreisteiz. Hag e lavaras d'ar Yuzevien, Setu ho roue! Met din a grias Kas kuit, kas kuit, ouzh ar groaz! Lavarout a reas Pilat dezho, Ho roue a grouas stagin? An arc'hveleien a respontas, N'hon eus roue nemet Kaezar. Neuze e lakaas anezhañ etre o daouarn da vezañ staget ouzh ar groaz. Kemer a rejont eta Jezuz ganto, hag eñ o tougen e-unan e groaz, a yeas etrezek al lec'h anvet ar C'hlopenn, pezh a vez lavaret en hebreg Golgota. Eno e stagjont anezhañ ouzh ar groaz, ha gantañ daou all, unan a bep tu, ha Jezuz er c'hreiz. Pilat a reas ivez ur skritell hag a lakaas anezhi ouzh ar groaz. Warni e oa skrivet: Jezuz an Nazaredat, Roue ar Yuzevien. ar skritell-se a voe lennet gant kalz a ruzevien rak tost da gêr edo al lec'h ma oa bet kroazstaget Jezuz. Ha skrivet e oa en hebreeg, e latin hag e gresianeg. En abeg da se e lavaras da bilat arc'hveleien ar Yuzevien, Arabat dit skrivañ roue ar Yuzevien, met penaos hennezh en deus lavaret me eo roue ar Yuzevien? Pilat avat a respontas, Ar pezh am eus skrivet, am eus skrivet. Neuze ar soudarded, goude bezañ savet Jezuz ouzh ar gloaz, a gemeras e zilhad hag a roas peder lodenn ganto, ul lodenn evit pep unan, hag ivez e-se. Houmañ avat a oa hep grouiñ ebet ha bet gwiadet en ur pezh eus an nec'h-d'an traoñ. Lavarout a rejont eta an eil d'egile, ne rogomp ket, met tennomp ar seurt warni da welout a-biou e vo. Evel-se, evit ma vije sevenet ar Skritur, Lodennet o deus ma dilhad kenetrezo ha war ma se tennet ar sort. Ar soudarded e tardeas an dra-se. E-kichen kroaz Jezuz edo e vamm ha c'hoar e vamm Mari, gwreg Klopas, ha Mari ha Madalen. Ha Jezuz o welout e vamm hag e-kichen an diskibl a gare a lavaras d'e vamm Maouez, setu aze da vab. Da c'houde e lavaras d'an diskibl Setu da vamm. Adalek neuze an diskibl a c'hemeras en e di. Goude-se Jezuz o c'houzout e oa peurc'hret pep tra diwar neuze e lavaras evit ma vije sevenet ar Skritur, Sec'hed am eus. Ur paotr a oa eno, leun a wignekr. O vezañ lakaet ur spouenn karget a wignekr e penn ur gorzenn e savjont anezhi betek e c'henoù. Goude bezañ kemeret ar gwignekr, Jezuz a lavaras, peurechu eo hag o vezañ soublet e benn e rentas e spered hogen ar yuzevien o vezañ ma oa ar ragozadur evit na chomfe ket ar c'horfoù ouzh ar groaz e-pad ar sabad rak un devezh bras e oa eus ar sabad-se a c'houlennas digant Pilad ma vije torret dezho o divc'hard ha ma vijent lamet kuit dont a reas eta ar soudarded hag e torrjont e zivc'hard d'an hini kentañ ha goude-se d'an eil a oa bet staget ouzh ar groaz gantañ met o tont da jezuz pa weljont e oa marv dija ne dorrjont ket e zivhard dezhañ hogen unan eus ar soudarded gant un taol-lañs a zigoras e gostez ha raktal e teuas dioutañ dour ha gwad an hini en deus gwelet ar o testeni a gement-se ha gwirion eo e desteni Hag hennezh a oar e lavar ar wirionez evit ma kredfot c'hwi ivez. Rak an traoù-se a zo c'hoarvezet evit ma vefe sevenet ar Skritur ne vo ket torret un askorn dezhañ. Ha c'hoazh en ul lec'h all e lavar ar Skritur gwelout a raint an hini o deus treuztoullet. Goude-se Jozef Arimatea hag a oa diskibl da Jezuz met e kuzh gant aon rak ar Juzevien, a c'houlennas digant Pilat kemmerout korf Jezuz. Nikodem ivez a zeuas, an hini a oa deuet da gentañ da gaout Jezuz en noz, da gas àrezhi ur c'hemmesk a vir hag a alouez ur c'hant lur pouez bennak. Kemer a rejont eta korf Jezuz hag e liamjont anezhañ gant bandennoù goude skuilhañ warnañ louzoù-frond evel m'emañ ar c'hiz sebeliañ gant ar Yuzevion. Hogen el lec'h ma oa, ma oa bet kroazstaget e oa ul liorzh, hag el liorzh-se ur bez nevez na oa bet biskoazh lakaet unan bennak ennañ. Enno eta, en abeg da ragozadur ar Yuzevien, dre ma oa tost ar bez, e lakjont Jezuz. ugentvet pennad. Neuze an deiz kentañ eus ar sizhun, abred diouzh ar beure, pet o teñval c'hoazh, e teuas Mardi Madalen d'ar bez hag e welas ar mein lammet kuit a-ziwar toull ar bez. Hag hi da redek ha da vont da gaout Simon Perl hag an diskibl all kartet gant Jezuz ha lavarout a reas dezho Kemeret o deus an Aotrou eus ar bez ha n'ouzomp ket pelec'h o deus e lakaet. Neuze ec'h eas Per hag an diskiblal er-maez evit mont d'ar bez. Redek a raent o daou war un dro, met an diskiblal a redas e penn a-raok buanoc'h eget Per hag a zegouezhas da gentañ e-kichen ar bez. O vezañ soublet e benn e welas ar bandennoù war an douar ha koulskoude ne deas ket e-barzh. Simon Pern neuze a zegouezhas d'e dro, o tont war e lerc'h, mont a reas er bez hag e welas ar bandennoù war c'horre an douar hag al lienenn a oa bet war e benn. Houmañ avat ne oa ket ar bandennoù, met rollet a-gostez en ul lec'h all. Neuze an diskibl all degouezhet da gentañ er bez a yeas ivez e-barzh, gwelout a reas hag e kredas. rak n'o devoa ket c'hoazh komprenet ar skritur o lavarout e tlead sevel a-douez ar re varv. Koulskoude e tistroas an diskibien d'ar gêr. Mari, avat, a chome e-tal ar bez er-maez o ouelañ. Evel ma leñve, e stouas da sellout er bez. hag e welas daou ell gwisket e gwenn azezet unan ouzh ar penn hag egile ouzh an treid eus al lec'h ma oa bet gourvezet korf Jezuz. Lavarout a reas dezhi Maouez, perak e welez? Hag e respontas dezho Dre m'o deus douget kuit ma Aotrou ha n'ouzon ket pelec'h o deus e lakaet. Goude bezañ lavaret se e troas war-dreñv hag e welas Jezuz en e sav. met ne ouie ket e oa Jezuz. Maouez, eme Jezuz dezhi, perak e welez? Piv a glaskez? Hi o soñjal ganti e oa al liorzhour a lavaras dezhañ, Aotrou, mar deo te ac'h eus e savet kuit. Lavar din pelec'h ac'h eus e lakaet, mac'h in da gemer anezhañ. Jezuz da lavarout dezhi, Mariam! Hag hi da zistreiñ ha da lavarout en hebreg, Rabouni! da lavarout, Mestr! Jezuz a lavaras dezhi, Na douch ket ouzhin, rak ned on ket pignat c'hoazh davet ma zad. Met ket da gaout ma breudeur a lavar dezho, Pignat a ran davet ma zad hag ho tad, ma Doue hag ho Toue. Dont a reas eta Mari Madalen o tegemenn d'an diskibien en devoa gwelet an Aotrou hag en devoa lavaret dezhi an traoù-se. Evel ma oa an noz d'an deiz-se, ar c'hentañ eus ar sizhun, serret ma oa an dorioù war al lec'h ma oa bodet an diskibien gant aon rak ar Yuzevien, e teuas Jezuz hag o chom en e sav en o c'hreiz e lavartas dezho, Ar peoc'h a ra va ganeoc'h. ha goude bezañ lavaret an dra-se e tiskouezas dezho e zaouarn hag e gostez karget e voe an ebestel a levenez o welout an aotrou un dro all e lavaras dezho ar peoc'h ra vo ganeoc'h evel m'en deus an tad kaset ac'hanon evel-se ivez me a gas ac'hanoc'h ha goude lavarout se e c'hwezhas warno hag e lavaras dezho resevit ar spered glan Da biv bennak e pardonfot e bec'hedoù dezhañ e vezin pardonet ha da biv bennak e talc'hfot anezhañ e vezin dalc'het dezhañ. Hogen Thomas, unan eus an daouzek, an hini anvet Didimos, ar gevell, ne oa ket ganto pa oa deuet Jezuz, An diskibien all a lavaras dezhañ, Gwelet hon eus an Aotrou. Eñ avat a respontas, Mar ne welan ket en e zaouarn merkantachoù ha mar ne lakaan ket ma dorn en e gostez ne gredim ket. Eizh deiz war-lerc'h edo adarre an diskibien e-barzh, ha Tomas ganto. Jezuz a zeuas tre, an dorioù kloz, hag o chom en e sav en o c'hreiz e lavaras, Ar peoc'h a ra vo ganeoc'h. Ha da c'houde e lavaras da Domas, lakaat a viz amañ ha sell ouzh ma daouarn astenn da zorn hag enlakañ em c'hostez ha na vez ket diskredig met kreder ha tomas da respont ha da lavarout dezhañ ma aotrou ha ma doue lavarout a reas jezuz dezhañ dre ma'c'h eus ma gwelet tomas e kredez evurus ar re n'o deus ket gwelet hag o deus kredet Kalz a vurzhudoù all a reas c'hoazh Jezuz dirak e ziskibien ha n'int ket bet skrivet el levr-mañ. Met ar re-mañ a zo bet skrivet evit ma kredfot ez eo Jezuz ar C'hrist, ar Mab da Zoue, hag evit moupot reoù feiz ar vuhez en e anv. Kentañ warn-ugent pennad. Goude-se en em ziskouezas Jezuz adarre d'e ziskibien war ribl mor Tiberiad. Setu amañ penaos en em ziskouezas. Edo a-gevret Simon Per ha Tomas, an hini lezanvet Didimos, Natanael, hag a oa eus Kana Galilea, mibien Zebedea, ha daou ziskibl all. Ma lavaras Simon Per dezho, Mont a ran da besketa. Hag e lavarjont dezhañ, Ni a zo o vont ivez ganit. Mont a rejont hag e pignjont er vag. Met en noz-se ne bagjont netra. Tarzh an deiz a oa dija ma oa Jezuz war ribl ar mor, met e ziskibien ne ouient ket e oa Jezuz. Jezuz a lavaras dezho, Paotred, n'hoc'h eus ket un dra bennak da zebriñ? Nann, emezañ. Hag eñ da lavarout dezho, Taolit ho roued en tu dehoù d'ho pak hag e kavfot. Izerel a rejont ha ne oant ket ken evit ezennañ en abeg da niver bras ar pesked. Neuze an diskibl-se a gare Jezuz anezhañ a lavaras da Ber, An Aotrou eo! Simon Per, o klevout e oa an Aotrou, a lakaas e wiskamant en-dro dezhañ ar greiz rak en noazh e oa hag en em daolas er mor. An diskibien all a zeuas gant ar vag rak n'edont ket pell diouzh an douar nemet war-dro daou c'hant ilinad ha war o lerc'h e stlejen ar roued leun a besked. Pa ziskennjont war an douar e weljont eno un tan glav-bev, ur pesk warno ha bara. Lavarout a reas Jezuz dezho, Degasit un dra bennak eus ar pesked hoc'h eus paket bremaik. Simon Per a bignas en-dro hag a sachas ar roue d'an douar. Leun e oa a gant tri hag hanter-kant a besked bras. Ha daoust ma oa kement anezho, ne fregas ket ar roued. Jezuz a lavaras dezho, Deuit da zijuni. Hag hini ebet eus an diskibien ne grede goulenn outañ piv out-te. rak gouzout a raen e oa an Aotrou. Neuze e tostaas Jezuz hag o kemer ar bara e roas anezhañ dezho hag en hevelep doare eus ar pesk. Honnezh e oa an deirvet gwech da Jezuz d'en em ziskouez d'e ziskibien abaoe ma oa dihunet a-douez ar re varv. Goude o fred e lavaras Jezuz da Simon Perl, Simon, mab Yann, ha ma c'hallout a rez muioc'h eget ar re-mañ? Respont a reas, Ya, Aotrou, te oar e karan ac'hanout. Ha Jezuz a lavaras dezhañ, Mesa ma oaned. Lavarout a reas adarre un eil gwech, Simon, mab Yann. Ha ma c'harout a rez? Ya, Aotrou, emezañ, te oar e karan ac'hanout. Hag e lavaras dezhañ, Mesa ma oaned. Evit un deirvet gwech e lavaras dezhañ, Simon, mab Yann. ha ma c'harout a rez glac'haret e voe Per o vezañ m'en devoa lavaret dezhañ evit an deirvet gwech ha ma c'harout a rez hag e lavaras dezhañ aotrou te a oar pep tra te oar e karan ac'hanout jezuz a lavaras dezhañ mesa ma deñved e gwirionez e gwirionez me a lavar dit pa oas yaouank e lakaez da c'houriz da-unan hag ez aez d'al lec'h a blije dit met pa vi aet kozh ec'h asteni da zaouarn hag un all a skourizo hag a skaso d'al lec'h n'az po ket c'hoant mont lavarout a reas kement-se evit aroueziañ dre beseurt marv e tlee reiñ gloar da Zoue ha goude bezañ komzet evel-se e lavaras dezhañ deus d'am heul P'ec'h o vezañ en em droet a welas o tont war e lerc'h an diskibl a gare Jezuz anezhañ, an hini en devoa e-pad koan harpet e benn war vruched Jezuz hag en devoa goulennet digantañ, Aotrou, piv eo an hini a werzh ac'hanout? P'ec'h eta ouzh e welout, a lavaras da Jezuz, Aotrou, hag evit hemañ, petra? Ha Jezuz da lavarout dezhañ, Ma fell din e chomfe betek ma teuit en-dro, petra vernit te? Evidout, heuliañ ac'hano. Ac'hano ez eas ar vrud e-touez ar vreudeur ne varvje ket an diskibl-se. Hogen n'en devoa ket lavaret Jezuz da berr ne varvo ket. Met ma fell din e chomfe betek ma teuin en-dro, petra vern dit-te? Hennezh eo an diskibl a ro testeni eus an traoù-se hag en deus o skrivet. Ha gouzout a reomp ez eo gwirionez desteni. Bez' ez eus c'hoazh kalz a draoù all a zo bet graet gant Jezuz, ha ma vijent danevellet dre ar munud ne c'hellje ket ar bed a gav din derc'hel al levrioù a vije skrivet.